Твое детище рожает, как будто. Так, дуслар. Менә без инде безнең Азат һәм Алсу Фазлыевлар командасы 3нче тапкыр, 1 елда 9 ай эчендә 3нче тапкыр Mercedes машинасы алалар. Это очень круто машина, 2 миллион ярымлык. Һәм бу машина өчен бер тиен дә акча тотып калмыйлар. Бер тиен акча тотмыйлар. Машина вот Рузилә безнең структурадагы кызга. Без чакырган иң беренче кешеләр. Цветы? А за... Ага. Цветы надо убрать.
Цветы надо убрать. Цветы надо убрать. А, вы фотографируете?
Вот. Марка авто. Это Мерседес, конечно. Вот же. Мерседес Бенц. Әтиәниләре. Минем дә әтиәниләр шулай килеп карап торганнар. Мин алганда әле мин бер бер ел алган юк. Алган.

Ура! Полностью бушка, полностью бушка. Эшләгән өчен бирделәр. Это что такое тут? Уже водитель есть. Әйе, аннан соң эшлисең. Бу компаниядән киткән кеше җүләр була просто. Компаниядә эшлисең. Товары бар дисең, просто каска сагына гына түлисе. Биткәнче бушка. Биткәнче. Трузилә Губерова. Авылда яши. Үзе генә алмады, инде командасы белән алды менә командасы кызлары. Зөхрә. Зөхрә, син шул авылданмы? Күрше авылдан кайсы авылдан син? Йортыш авылыннан Зөхрә. Күрәсезме Зөхрә? Менә бу кызлар. Менә берсе дә артист түгел. Ничә подписчигың бар? Ике мең подписчигы бар звезда. Рамиля, ничә подписчигың бар? Анаңга килгәнче 1600 егет хәзер.
Дүрт мең подписчигы. Почти бриллиант уже. П- э, Почти түгел бриллиант булдың бит инде. Ие, икенче ай. Бриллиант. Аллаһы галим байлыгын сорау. Әллә нәрсә. Enel International эшлибез. Э, китте хор монда. Гөлүсә, син Энелда бер елдан артык эшлисең, ничә подписчигың бар? Һәм Инстаграмда 12 мең. 12 мең подписчик Гөлүсә Маликовна. 12 мең, бөтенесе дә үземнекеләр. Әле каян килмәгәннәр. Вот, әйе, әйе.

Берәү дә күз алдына китермәгән ни шулай. Менә әйтәләр артистлар ала дип. Аларның подписчиклары күп дип юк, бу кызның подписчигы. 50 кеше булгандыр. Менә ул бер елдан шушы машинада утыра. Дуслар, бөтен эштә дә тырышлык тора. Тырышлык. Монда һәр кеше үзе эшли. Чөнки монда бай абзый да булыша алмый.

Аның да ике кулы бар. Как обычно кеше кебек ике кулы, ике аягы бар. Так что башы бар. Шуңа күрә
эшләргә кирәк. Монда теге кайбер кеше әйтергә может подписчиклар күп дип Абгади кызлар машина алдылар. 50 подписчигы бар иде. Монда килгәндә бит. Командасы да командасы бар үзенең хәзер. Әйбәт зарплата ала. Э, плюс, э, плюс аның боябзысы юк. Монда боябзы булыша алмый. Монда берәү дә булыша алмый. Президент та булыша алмый, министр да булыша алмый. Берәү дә. Монда үзең тырышып эшләргә кирәк. Вот эш

Вот котлара когда.

Ә шушы машинаны бүген тапшыралар. Ул квалификация авто. Һәм аның Һәм аның квалификациясе квалификация япкан өчен Сейчас Квалификация япкан өчен аңа шушы машинаны бирделәр. Бер әйберсен дә түлисе юк. Бу машинаны үз исеменә языла. Үзенә үзенеке була. Уже документларны тутырдылар, уже все. Бөтен номерларны ала. Так что монда бернәрсә оту юк, монда эшләп аласың. Ул эшләде, аңа бирделәр. Матур бит. Матур бит, матур. Менә шулай. Ире ире булыша, ире ярдәм итә. Ир кеше өйдә аңламаса, үзегез беләсез, не то килеп чыгачак. Хоть эштә булсын, хоть башка әйберләрдә булсын. Так что шуңа күрә аңлашып эшлиләр. Молодцы. Менә көнәшә кирәкми. Көнәшә торган әйбер түгел, потому что тырышып алган. Беренче лотерея түгел.

Менә карагыз, дуслар. Юлдан китегез, китегез юлдан! Аллага тапшырдык. Языгыз безгә директка и һәм э, без сезгә аңлатабыз ничек эшләргә без э, обучаем бит нәрсә өйрәтәбез э, безнең казанда ике кибет ике офис так что директка языгыз

О! Рузилә! Все нормально? Все, все нормально. Ачы ишегенне! Ну, Рузилә! Ну, ничек ощущениелар?
Үләм. Э?

Эй. А сын чәтен сындырый ма? А?
Булды, дуслар, тагын бер гына әйтим дә бер-ике сүз миңа тагын. Дуслар, менә шулай бер сыйфатны күрсәттек. Безнең командага рәхим итегез. Әнә Азат Алсу Казлыклар командасы килә ала. Мин инде кайбер лидер кызларны күрсәттем. Килегез, пожалуйста. Бергә эшләп регионнарны развивать итәсе килә. Любой районнан, любой авылдан языгыз. Менә авыл кызы калды машина. Менә шулай сезне үстерәсебез килә. Килегез, әле бөтенесе дә яңа только ушанага. Әй, дуслар, э, сорауларыгыз булса, э, бизнес турында, анал турында. Вот у нас уже третий Мерседес. Он дарит, вот этот человек нам дарит Мерседес. Салям. Э, Нәрсә бит әйтеп калган, туктап калган идем. Сорауларыгыз булса, кемнәр эшләп карыйсы килә, языгыз директка, без барысын да аңлатабыз, обучаем. Э, Казанда ике кибет, ике офис, бик әйбәт җирләрдә. Э, Сез дә любой профессия, любой эштә монда эшләп була. Моның ограничениесе юк, башка эшләр кебек. Монда любой яшьтә килеп була, любой яшьтә өйрәнеп була, любой яшьтә доходка чыгып була. Һәм сез монда бер инде вклад, бер нәрсә кирәкми, кеше алдыламсыз. Безнең продукт э, файда китерә торган продукт. Исән сау булыгыз, язып калабыз. Рәхмәт бик зур.